Bir aýdymçy bir aýdym ýazýança biz ýüzlerçe aýdym ýazyp bilýäs. Günümizde emeli intellekti kino düşürmekde, aýdym aýtdyrmakda we beýleki sungat işlerini etdirmekde ulanmak mümkindir. Bu emeli intellekt hyzmatlaryny biziň ýerimize geçjek derejede ulanmak ýerine, olaryň edýän işlerinden ylham alyp, öz edýän işlerimizi has ýokary hilli, edip bileris. Aýdymçylar aýdan aýdymlarynyň sözüni ýazarlar, sazyny ýazarlar, soňra olary oturyp birleşdirerler, aýdym edip aýdarlar, ýagny bir topar iş ederler. A biz bolsa bu ýerde aýdymyň sözlerini, sazlaryny we aýdymyny emeli intellekte ýazdyryp, emeli intellekte aýtdyrarys. Şu wagt onlarça emeli intellekt hyzmaty aýdym ýazyp bilýändir. Bu wideomda bolsa size Şolaryň birini has ýakyndan tanatmak isleýän. Hany onda geçeliň kompýuterimize. Hä, bul edýän işimizi telefonyň üsti bilen hem edip bilersiňiz. Hany onda wideomyzy başlaýas. Indi bolsa kompýuterimizden Google-a girýäs. Google-a girenimizden soňra suno. No. Com adresini ýazýas we girýäs. Şu taýda çykan sahypaň ilkinjisine girýäs. Girenimizden soňra şeýle sahypa garşymyza çykar. Şu ýerde aşakda çep tarapda Sign in ýagny iňlisçe sign in ýagny registrasiýa bolmak düwmesi bar. Şu taýt basýas. Basanymyzdan soňra isleseňiz telefon nomeryňyz bilen, isleseňiz iCloud sahypaňyz, mail adresiňiz bilen registrasiýa bolup bilýäňiz. Gel onda registrasiýa bolalyň men mail adresim bilen registrasiýa bolmakçy. Indi registrasiýa bolanymyzdan soňra ýagny şu wagt registrasiýa bolduk indi bu ýerde şu taýda çep tarapda create düwmesi bar şu ýere basýas indi şu ýerde bärde iňlisçe özünede ýazdyryp bilýäs iňlis dilinde ýok biz özümiz türk dilinde ýada türkmen dilinde rus dilinde ýazdyrmak islesek onda ýokardaky custom düwmesini basýas. Nüştaýda şeýle bir saýpa garşymyza çykýar. Şu taýyk biz näme, haýsy goşgyny aýdym edip aýtdyrtmak isleýän bolsak, şony şu taýyk ýazýas. Men Magtymguly Pyragynyň Türkmeniň atly goşgusyny aýdym edip aýtdyrtmak isleýän. Şu taýdan goşgyny kopýalaýas. we şu ýere ýapyşdyrýan. Indi şu taýda aşakda style of music ýani bärde aýtdyrjak aýdymymyzyň e, görnüşini nähili klassikmi bolsun, rakmy bolsun, repmi bolsun, ýani haýsysy şony saýlaýas. Akustik bolmagyny isleýän, e, pianoda aýtdyrmagy isleýän we gitarda ýani şol stillerde aýtmagyny isleýän, aşakda bolsa e, aýdyma at bermegi isleýän. Meselem, türkmeniň. Ondan soňra aşakda create diýip bir düwme bar. Şu düwmä basýas. Indi şu taýda muňa garaşýançak, e, şeýle bir maglumat bermek isleýän, bärik e, tölegli ýagdaýda-da registrasiýa bolup bilýäňiz, mugt ýagdaýda-da registrasiýa bolup bilýäňiz. Ýagny, mugt ýagdaýda bolanyňyzda günde 5 sanak aýdym ýazdyryp bilýäňiz. Şu taýda görşüňiz ýaly aşakda elli kredit berýär size. Ýani bu elli kredit bäş aýdym diýmek ýani aýdym maşyna bäş kreditden alýar. Indi şu wagt görşümiz ýaly aýdyma garaşýas näilaý aýdym çykarjagyny bilesim gelýär. Görelen diňläp göreli näli aýdym çykarýarka garşymyza. Ýene şu taýda şunam belläp geçeýin meselem iňlis alfabidinde biziň ýe harpymyzyň üstündäki ä harpymyzyň üstündäki nokatlar Bolmanlygy üçin şo söz şo harplary aýtmakda kynçylygam çekip bilýär. Şonuň üçin birazjyk peltek dildede gürleýändir aýdymlarynda. Ine görşümiz ýaly şu wagt aýdymy çykardy taýynlady. Bir iki sany aýdym çykaryp berdi bize. Biri üç minut ýigrimi dokuz sekunt birem dört minutlyk aýdym çykaryp berdi. Geliň hany diňläp göreliň näl aýdym çykardyka. Menem

Saýatly dürüp. Bolýa bul aýdym şeýle indi ikinji aýdymyny diňläp göreliň birazjyk munda neme etdim ýagny on üstünden baha bermeli bolsam ýedi bahasyny bererdim muňa ikinji aýdym diňläliň.

Gardaşy serhoşdy seri. Dagda düzde kosa saýýatlar diri.
Bul aýdymam gowy ýani on üstünden muňa baha bermeli bolsam ýani sekiz bererdim hakykatdanam gowy ol aýdym diňläp otyrkak ýaňy aşakdan bas bit up bit görnüşinde-de ýazmagyny isledim. Iki sany aýdym oba diňläp otyrkak olary hem ýazdy. Olaryň biri iki minut elli bir sekunt, birem iki minut kyrk iki sekunt. Geliň, olary hem diňläp göreliň. Türkmeniň goşgusyny ýene başga görnüşde.

Bilemok rep diýip ýazmadym däl şularyň biri bit zat şu rebe zada degişli bolaýmasada men görnüşlerini bilmem soň ikinji ýasan aýdym diňläp göreli muňada baha bermeli bolsam on üstünden alty berjek şu wagtlykça. Sazy gowy. Menä DJ boljak gara şunda ala gurun 15-20 sany aýdym hemen toý alyp çykýan. Jyňdylan bary hazar arasy. Çöl üstünden öser ýelek göçmeni. Gülgün sasa gara gözüň garasy.

Soňky Täzeligim bar aýdymynyň sözlerini ýazdyrmagy üçin berdim. Görelen näýlek alternatiw rok, elektro, elektronik, atmosferik görnüşlerinde isledim. Ýazypdy. Görlen näl aýdym çykarýarka maňa. Murada özüň bul aýdymyny taýynlaýança şu taýdan näle goşgy ýazdyryp bilersiňiz. Ýöne türkmen dilinde ýazanok, ony öňünden aýdaýyn. E, türk dilinde, rus dilinde, iňlis dilinde ýazdyryp bilersiňiz, onam e, hemmämiziň bilşimiz ýaly ChatGPT e, emeli intellekt saýtyndan ýazdyrýas. Meselem şu taýyk aýdaýyn, e, bilimle ilgili, ýani bilime degişli Meselem şu wagt bilime degişli bilim ynsanlarynyň adyny ulanyp bir aýdym sözi ýazarmyň diýdim. Muny türkçe ýazdym. Bu-da bize türkçe jogap bererini ýazdy. Galileo we Nýuton ýyldyzly bir kütleler şondalyk bir neme ýazdy. Bu ýerden ChatGPT-niň ýazan sözlerini alýas we Suno programmasyna gelip, aýdymyň sözleriniň ýazylýan ýerine-de ony ýazýas. Soňra-da aşakda görnüşi diýen ýere-de Islän görnüşimizi ýazyp, şeýdibem netijäni görýäs. Indi şu taýda Myrad Öweziň bul aýdymlaryny dyndy. Indi şu taýda ýaňky alan sözümizi ýazýas we Muny näle gezsek kak? Bu bilime degişli nemäni sinematik diýeli. Sinematik. görnüşde bolsun, e, bit bolsun we aşana-da adyny üýtgedeli, bilim ýazaly we bu taýynlaýança Myradoweziň Täzeligim bar aýdymyny näleik ýazdy, ony diňläp görýäs.

Aýtmasam bolmaýar Sensizligi öwrenişdim Sowaşdy ýaralar.
Oý, bul aýdymam ýany pikir edişimden gowy ýazdy. Indi Täzeligim bar aýdymynyň ikinji wersionyny diňläp görýäs.

Ýagny bulaýdym-a gaty gowy, ýagny hakykatdanam göwnüme ýarady. Bulaýdym-a berip biljek baham on üstünden dokuz. Indi beýleki soňradan ýazdyran aýdymymyz bilim hakynda. Emeli intellekte sözüni ýazdyrdyk we emeli intellekti indi bolsa aýdymyny ýazdyrýas we ony diňleýäs.

Bal berip biljek ýani on üstünden dört zat berjek birazjyk pesräk geldi dogrymy aýtsam indi şu taýda aýtjak zadym bul aýdymlary ýasadyk dogry dälmi indi bul aýdymlary nädip alyp bileris telefonymyza ýada kompýuterimize nädip alyp bileris almak üçin şu gapdalda üç nokada gelýäs şu taýda download bölümi bar şu ýere girenimizden soňra audi e, aşakdaky wideo wersionam e, görnüşinem alyp bilýäňiz on nälik Şu ýerdäki görýän suratyňyzda suratyň üstünde diňe aýdymyň sözleri ýazýar. Şo görnüşde wideo berýär bize. Biz audio görnüşine aljak bolýas. Şeýtdirip üstüne basýas we şeýdip audio görnüşini alýas. Şular ýalak mähriban ildeşler. Bu günlük bu wideomyzam tamamlandy. Indiki wideomyzda emeli intellektiň haýsy görnüşi hakynda Gelmegini isleýän bolsaňyz onda komentarýada ýazyp bilersiňiz. Men Aman Hümmi. Indiki wideomda görüşýänçäk, hoş sag boluň.